Heb yr iaith Gymraeg, fyddwn ni bendant ddim yn wneud be dwi'n wneud heddi. Mae'r iaith Gymraeg wedi rhoi'r cyfle i fi i berfformio a trwy'r Eisteddfod Genedlaethol a'r Eisteddfod Urdd, roi'r hyder i mi i fynd ati i dilyn breuddwyd. Nawr i fi'n canu'r anthem i'r tîm pêl-droed Cymru, a mae lot o bois hefyd ddim yn siarad Cymraeg, so ges i'r cyfle i mynd mewn i i weld y bois cyn i nhw are, a jyst mynd dros fath o y geiriau Cymraeg a shwt shwt ma' yr anthem yn enwedig t'bo' mor bwysig i i pawb yng Nghymru. Dwi'n lwcus iawn o allu ennill bywoliaeth drwy siarad Cymraeg a bo' fi'n gallu cyflwyno'r Esbdwrec yn Gymraeg. Wi 'di bod yn ffodus dros y blynydde i deithio'r byd gyda phencampwriaethau Rali'r Byd, a yn cystadlu yn rhai o'r rasys anodda'r byd, a mae pobl wastad eisiau gwybod pwy ydw i, o le wy'n dod a pha iaith wy'n siarad, a dwi wastad yn falch i ddweud fy mod i'n Gymraes, dwi'n siarad y Gymraeg yn rhugl a dwi hefyd yn siarad Saesneg yn rhugl. A er bod fi'n cyflwyno rhaglenni yn Gymraeg a Saesneg nawr, Yym, sa'n credu bydden i wedi mentro mewn i'r busnes yma, um, se fe ddim am yr iaith, felly um, mae wedi bod o fydd i fi.
Mae siarad Cymraeg wedi dod o lot fawr o fanteision i mi yn bersonol. Um, nid jyst yng ngyrfa rygbi fi, ond wrth gwrs gyda yn gyrfa newydd fi, gyda'r uh, cwmni newydd fi wedi dechrau bant. Mae'n fantais mawr bod ni'n gallu delio'r ddwy iaith a thrin y ddwy iaith a deall beth mae'r gwsmeriaid yn moyn. Heb yr iaith Gymraeg, bydd busnes fi ddim yn bodoli, felly mae e wedi bod o ffydd mawr ac yn fantais mawr i fi yn fy ngyrfa yn bendant. Mae ymchwil ni yn dangos bod nhw yn dod nôl ato ni achos bod Ni'n gallu trafod y busnes nhw trwyddo y gyfrwng y Gymraeg.
Mae'n golygu lot i fi allu ddefnyddio Cymraeg yn yngyrfa i. Ges i, ges i ngodi mewn cartre Cymraeg, um, es i ysgol gynradd Cymraeg, ysgol uwchradd Gymraeg, nes i wneud yn raddi yn y Gymraeg. Um, felly fi'n teimlo'n ffodus iawn nawr i allu, fel ti'n gweithio um, a, a siarad yr iaith um, bob dydd yn gwaith. Mae lot o bobl yn gadael ysgol um, wedi cael addysg trwy, trwy gyfrwng y Gymraeg a wedyn achos fel fi yn er enghraifft ddim yn siarad y Cymraeg gartre efo mam a dad, maen nhw'n dechrau colli'r iaith. Felly mae siarad Cymraeg trwy eich swydd yn gallu helpu chi. Dwi'n credu bod medru siarad Cymraeg yn rhoi dealltwriaeth dyfnach i chi o Gymru um, a dealltwriaeth dyfnach o beth yw bod yn Gymro a bod yn Gymraes. Mae lot fawr o'n ngwaith uh, trwy gyfrwng y Cymraeg, so ni'n delio gyda'r ysgolion cynradd a uwchradd uh, pob dydd, so mae rhaid i fi siarad Cymraeg, uh, ond nid jyst yn siarad Cymraeg, ond siarad, siarad Cymraeg yn eitha dda i wedi cael uh, sgwrs gyda'r athrawon. Dwi'n ffodus iawn o gael gweithio efo pobl sy'n siarad Cymraeg drwy dydd bob dydd ar gwasanaeth cyw ar S4C. Um, Dwi wrth fy modd yn gallu siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg yn peth hollol bwysig i fi'n bersonol a wrth gwrs gall- gyda'r gallu i weithio yn y ddwy gyfrwng mae hwnna'n agor lot o gyfleuon i fi'n bersonol. Dwy iaith, dwywaith y sgilie, dwywaith y dewis, mae mor syml â 'ny. Dwi 'di bod yn ffodus iawn i allu gweithio yn y Gymraeg ac yn y Saesneg A mae hefyd yn rhan annatod o 'nghymeriad i, fy mod i'n ddwyieithog. Mae mor bwysig i fi bod fi'n siarad Cymraeg achos mae'n rhoi bach o fath o identity i fi, fi'n teimlo. Fi'n gallu, t'mo' fi fi'n sefyll mas, fi'n wahanol. A ie, ma' 'da fi jyst bach o fath o, 'yf fi'n gwbod lle fi'n dod o. A mae'n lyfli cael gwbod, t'mo', lle bynnag 'ych chi'n mynd yn y byd, ma' 'da chi'r iaith Gymraeg i ddangos pwy 'ych chi. Mae'r iaith Gymraeg wedi galluogi fi i teithio'r byd a perfformio ar amryw o lwyfannau mwya'r byd, felly um, heb yr iaith Gymraeg, byddwn ni bendant yn berson tlotach.
Fi wastad yn trial defnyddio gwasanaethau Cymraeg pan fy modd gwneud. Um, fi'n googlo yn y Gymraeg am nifer o gwmnïau gwasanaethau nawr wrth gwrs sy'n cynnig gwefan Gymraeg a gwefan Saesneg. Dwi'n dal yn Facebook i yn Gymraeg. Um, Ac yn amlwg os oes 'na unrhyw ddewis gan taw Cymraeg yw fy mam iaith i, byddwn i'n dewis hwnna fel dewis cynta. Dwi'n siarad i'r banc dros y ffôn, talu bilie er enghraifft. Nhw i Prydain ne' Swale ac os o's opsiwn yna i siarad Cymraeg dwi'n siarad Cymraeg gyda nhw. Dwi'n defnyddio yym y pecyn ar y cyfrifiadur fel bod popeth yn y Gymraeg. Wi'n gwylio S4C, wi'n gwryndo ar Radio Cymru, dwi hefyd yn defnyddio gwasanaethe cyfieithu, O ran gwasanaethau eraill, dwi'n, uh, os dwi'n siarad i'r banc dros y ffôn... Os osa ddewis Cymraeg, na i wastad dewis yr iaith Gymraeg.
Ac os na osa, wel, na i gicio ffys.